Ähliňize salam. Bu bölümimizde Python-yň inýesiýasy hakda gürrüň etmekçi. Python inýesiýasy hem-de käbir ulanylýan Python-daky sözler. Meselem, Python-da biz bir zat ýazdyrmak üçin, ýagny bir ekrana bir ýazgyny almak üçin ýa-da bir funksiýany ýazyp bolanymyzdan soň şonuň ekrana ýazgysyny bermek üçin, has dogrusy, eden işimizi görmek üçin köplenç print funksiýasyny ulanýarys. Print, meselem, Salam, ýazdyk. Run diýýäs. Run näme diýmek? Işletmek, ýagny ýazan zadymyzy, ýazan işimizi işletmek üçin run ulanýas. Haýsysyny? Ine, Scratch 2 dur. Biziň adymyz şu wagtky duran faýlymyz Scratch 2. Scratch 2-ni run edýäs. Salam. Ine, terminal diýilýär bu ýerdem, ýagny ekrana. Bize Salam ýazgysyny bersene. Print diýdik. Printer ýaly normal türkmen bizem ulanýan print sözümiz kagyz print eden ýaly. Şu ýere ýazan zadymyzy ine salam diýip ekrana print etdi. Wah şu aşak gatdakylar. Neýse. Indi print näme diýmek? print ýazdyrmak diýip bileris. Ýagny ýazan zadymyzy ekrana ýazdyrýar ýa-da print etmek. Print etýär. Biz öňüne, ine ýazan ýazgymyzyň öňüne şuny goýsak, şu belgini Bu muny komment görnüşinde alýar. Ýagny funksiýa görnüşinde almaýar. Şunuň şuny goýup islän zadymyzy şu ýerde PyCharm ulanýan şu wagt. PyCharmda dur. PyCharm içinde ine şuny goýup islän zadymyzy komment ýaly edip ýazyp bilýäris. Bu run diýen wagtymyz Ine run scratch iki diýeli. Öňde goýlan ine öňde şu reşotka diýilýärmi? Şu zady goýan bolsak, şu belgini goýan bolsak, ony görmeýär. Run eden wagtymyz funksiýany işlän wagty olar diňe komment görnüşinde gitýär. Girip funksiýaň ýagny programyň içine girip edilen käbir zatlara meselem diýeli men ýaňy print ýazdym. Ine şular ýaly görkezeýin. Meselem, print ýazdyrmak, print etmek diýdik. Nädip ulanylýar? Meselem, print salam diýdik. Ýanyna-da ene şu reşotka bilen komment goýdum men. Şunuň näme iş ýerine ýetirýänini görkezmek üçin. Run diýdim. Salam. Yzyndakyny görkezmeýär. Diňe şul print eden funksiýamyz görkezýär. Print ýazdyrmak üçin diýdik. Başga näme diýip bileris? Başga nämeler bar? Meselem, if bar. If näme diýmek? If näme diýmek? If diýmek if eger diýmek. Eger bir zat bolmasa başga zat etmek üçin. Meselem, diýeli. Şu ýerde bir zat alalım. Meselem, x diýeli. x deňdir 2 diýeli. Meselem, bir san. If x deňdir if else ulanamyzda şu ýerde iki san deňdir goýýas. Eger if else ýok bolsa biz x-iň 2 deňdigini yglan etdik şu ýerde. x diýip bir Nä belli san aldyk, belgi aldyk. Onam ikä deňledik. Iki sanda deňledik. Indi şu ýerde biziň x-imiz ikä deň. Meselem görkezeýin. Print x diýsem. Şu ýerde Salam, a ýokardaky prindem alýa, onsoň x deňdir iki diýdik. Ol ýok bu ýerde, sebäbi oň üçin print ýazmadyk, ýöne print x ýazdyk. X print etdi şu ýere, ýöne x-i näme diýip print edýä? Iki diýip. Sebäbi biz x ikä deň diýip aldyk. Şonuň üçin. Indi men if-i görkezjek bolýan bu ýerde. If diýeli, meselem, x deňdir iki, bu ýerlere entek geleris. Print saglykmy? Meselem. Indi näme eder göreliň. Salam, saglykmy diýdik. X deňdir 2. Ikini almady, iksem almady. Säbäbi biz iks ikä deň diýdik. Onsoň if diýdik, if, eger, iks ikä deň bolsa, saglykmy diýen zady print et diýdik. Ine bulam saglykmy diýen ýazgyny print etdi. Onda if näme diýmek? Şu ýere ýene komment ýaly goýaly, if Eger diýmek. Ýagny eger x 2-ä deň bolsa, şuny print et diýýär. If not diýsek meselem, not näme diýmek? E, not ýok diýmek. Ýa-da däl diýmek. Ýagny Göreliň. Salam print etdi diňe. Näme üçin? X ikin print etmedi ýa-da saglyk mini. Sebäbi if not diýdik. Eger x ikä deň däl bolsa not ýok. Ne diýen ýaly bir zat öýdýän rusçadaky. Ýok bolsa print saglyk mini print et diýdik. Ýagny saglyk mini eger x ikä deň däl bolsa print etmeli. Ýöne şu wagt x ikä deňdigi üçin ony print etmedi. Onsoň başga näme bar? Else diýip bir zat bar. Else diýýäs. Else näme diýmek? Onam görelim. Print gurgunmy? Diýelim meselem. Indi işledip göreliň. Salam, gurgun mini print etdi. Ikinem print etmedi, saglyk minem print etmedi. Diňe gurgun mini. Näme üçin? Sebäbi biz x ikä deň diýdik ilki başda. Onsoň eger x ikä deň däl bolsa diýdik if eger not däl x deňdir iki x ikä deň däl bolsa saglyk mini print et diýdik. Saglyk mini print etmedi näme üçin? Sebäbi x ikä deň. Else eger ol bolmasa ýagny ýokardaky ine şu ýagdaý bolmasa else Bolmasa, başga ýagdaýda. Print gurgunmy? Gurgunmyny print edýär. Ýagny onda else näme diýmek? Bolmasa. If bolmadyk ýagdaýynda. if bolmasa şony print edýär. Onsoň elif bar, onu soň görürs. Başga näme diller gerek bize? Input näme diýmek? Input. Input in içine put goýmak. Aýry-aýry bölek görnüşinde meselem sada iňlisçe bilýänler üçin in içine Put goýmak. Bir zady içine goýmak üçin input, ýagny bir funksiýa almak üçin ýa-da sen meselem ulanyjydan bir e, näbelli sany girizmek üçin ýa-da bir işlemi ýa bir informasiýany girizmek üçin input ulanýas. Olam meselem şular ýaly goýulyp biler. Diýeli y deňdir input. Meselem Munda-da goşa durnakda edil print ýany ýazýas. Meselem, sany giriz diýdik. Run diýeli. Ine indi inputda sany giriz diýýär. Maňa soraýar, input et diýýär. In içine put goý diýýär. Şu indi sany giriz diýen ýeriň içine şu ýere bir şu ýere bir belgi goý diýýär. Meselem 2 diýeli. Boldy. Biz başga hiç zat etmedik. Ikini ýazdyk. Al dolan. Onda input näme diýmek? Input in içine put goýmak ýa-da girizmek diýip bileris. Bir zady girizmek üçin input diýýäs. Başga bize gerek zat barmy şu wagtlykça? Print not. Ha, şuny görmeli. Integer näme diýmek? Bitin san diýmek. Ony biz şular ýaly ulanýas. Int görnüşinde. int görnüşinde ulanýarys. Açylymy integer int, ýagny integer bitin san. Onsoň float bu bitin dälde ähli sanlar. Ýagny

Emma flotda dört, bäş ýaly sanyň ýany bilen bäş nokat alty meselem, ýa-da dört ýarym ulanyp bileris. Ine flodam şular ýaly. Başga näme gerek bize bilmeýän zadymyz? Run gördük. Indi ha. Eee pass mesela. Onam ulanýas. Entek pass geçmek diýmek. Geçýär ýagny durmaýar üstünde. Geçip gitýär. Bir zat bolmadyk ýagdaýynda pass ýazýaň. O bolmasa geçýär gitýär. Başga zat etmeýär. Indi häzirlikçe bize gerekler şular. Ha, bir de while bar. While. Haçanda diýmek. Ýagny haçanda olam edil if ýaly zat. Haçanda meselem x 2-ä deňkä şulary et diýýäň. Meselem if nadyň ýerine while goýsak while diýýäs. Ýene-de şo bir zat bolýar. Indi häzirlikçe bilmeli dillerimiz while, int, float, pass, else, if, print. integer int float ýagny islendik sanlar maýda sanlar hem bolup bilýär ýagny bölekleýin sanlar şular häzirlikçe bize gerek bolanlar galanam nesip bolsa indiki sapaklarda göreriz